Dünýä öz okunyň daşyndan häzirki tizliginden has uly tizlik bilen aýlanardy. Ýeller has güýçlenerdi we günümiz has gysgalardy. Şeýle ssenariýada gury ýer, howa we deňizleriň arasyndaky ýylylyk çalşygy has çalt bolardy we sagatda ýüz altmyş kilometre çenli ýetýän tupanlar emele gelerdi. Şeýle agyr howa şertleri çylşyrymly organizmler, esasanam adamlar üçin amatsyz ýaşaýyş ýeri bolardy. Angliýada geçirilen gözleglere görä, aşa köp pikir edýän adamlaryň ýady pes bolýar. Bu adamlar has aňsat depressiýona girip bilýär. London uniwersitet kollejinde geçirilen gözlegde alymlar bir zat hakda pikir edilende beýniň haýsy bölekleri näderejede işleýändigine seretdiler. Kararlaryna ynamly garaýanlaryň we gaýta-gaýta pikir etmeýän adamlaryň Öňdäki lobasynda pikirlenmek üçin jogapkär öýjükleriniň köpdügi ýüze çykdy. Kararlary we durmuşy barada obýektiw pikirlenýän adamlaryň frontal lobunda öýjükleriniň azdygy we bu adamlaryň depressiýona howpy has ýokarydygyny anyklandy. Taryhyň dowamynda adamlar pikirlenmek ukynyň barlygyna buýsanýarlar. Hereket edýän beýleki haýwanlardan tapawutlykda, Özümizde bolup geçen wakalar hakda pikir edip, olaryň sebäplerini sorag edip bileris. Şeýle-de bolsa, bu ukybyň zyýany hem peýdasy bar. Beýleki janly-jandarlaryň biziňki ýaly erbet duýmak ukyby ýokdur. Geň görünse-de, bir mesele hakda köp pikir etmek dürli problemalary döredip biler. Ýagny jogabyny tapmaly bolsak, köp pikir etmek adama peýdasam bar, zyýanam. Ilki bilen, häzirki wagtda dünýäniň näl derejede aýlanýanlygy barada gepleşeli. Bu ýagdaý aslynda siziň ýerleşýän ýeriňize baglydyr. Sebäbi planetanyň ekwatory çalt aýlanýar. Şonuň üçin ekwatorda bir nokat belläliň. Şol nokada gaýdyp gelmek üçin ýigrimi dört sagat ýeterlikdir. Mysal üçin, ekwatordan birneme ýokarda bolan Çikago şäheri sagatda bir müň iki ýüz ýedi kilometr tizlik bilen aýlanýan bolsa, ekwator bir müň alty ýüz altmyş dokuz kilometr tizlik bilen aýlanýar. Ýeriň aýlanyşyny sagatda bir kilometr tizleşdirip bilsek, ekwatoryň töweregindäki deňiz derejesi birnäçe santimetr ýokarlanar. Sebäbi polýuslardaky suwlar ekwatory dogry gider. Häzirki wagtda Antarktidada agramyňyz ýetmiş kilogram bar bolsa, ekwatorda altmyş dokuz ýarym kilogram bolup bilersiňiz. Munuň sebäbi ekwatoryň has çalt aýlanmagy bilen ýüze çykýan merkezden gaçyryş güýji bilen agyrlyk güýji göreşýär. Dünýä näçe çalt aýlansa, günlerimiz şonça-da gysga bolar. Adaty ýagdaýdan ýüz kilometr çalt aýlanmaly bolsak, bir günüň uzynlygy ýigrimi bir sagat töweregi bolar. Ýöne bularyň hemmesi diňe Ýer birden tizleşse emele geler. Millionlarça ýylyň dowamynda kem-kemden çaltlaşsa bolsa, biz bu hadysa öwrenişeris. Ýüz kilometr sagat ýokary tizlikde ekwator gark bolup başlar. Demirgazyk Awstraliýa, Amazon hakda aýdýan. Ekwatorial sebitdäki adalardan hiç zat galmazdy. Hemmesi suw astynda bolardy. Gaty uly derejede ýer titremeler bolardy. Müňlerçe ýyl içinde dünýämiziň gabygy düzleşerdi we ekwatorda toplanardy. Ýeriň beýle çaltlaşmagyna ýol ýok. Has çalt aýlanmak üçin uly göwrümdäki bir asman jisimi ýere urmaly bolar. Ýöne netijede gabyk suwuklanar we ýene biz öleris.